Ka ntlha gore re tshwantse nako e re le gaufi le go fetsa re le ko morago ka ura fela re a leka gore re boloke phutego ya modimo testamenteng ya kgale buka ya jesaia mme ke tlo e topola fela

That's it. Ga le santse le batla sefela sona se re dirang dilo se tshabehang sa barana ba Jehofa e tla ka sona

a re bone isaya chapter 40 verse 31 e balegang ka tsela e ena mme ba ba lebeletseng morena ba ntse ba fiwa thata ya ntswe Ba tla tlhatlhoga ka diphuka jwale ka bontsu, ba taboga ba sa lape, ba tsamaya ba sa fele thata. Tate ke mang?

re ikaye lesego ba ba itshotleng lo utlwile ka boitshoko jwa jobe lwa bona ka fa morena a mo diretseng ka teng bofelong gonne morena o tletse botlele botlhoko o bile o kutlwela botlhoko

Ha e tlebe Lentswe Modimo le lokisang memoya e kgobegileng, Modimo ya Maatlaohle. Ntate ya Maatlaohle, bula ditsebe tsa bana ba Gago, Modimo ya Maatlaohle. Moroki ke a reng, utlwa Lentswe le molemo le rometsweng ke Jesu. Le le kuke ka tumelo ke le phedisang batho. Morena le Modimo ya Maatlaohle, Lentswe lena Modimo

a ke tsewang koo
bao ba itshokang
ba tla fiwa maatla mme maatlaana a tla tshwana jalo ka bontsu
mme maatla ana
o tla siana le pelo ga o ne o kgathala tseleng a ke se le nkutlweng

dafita bonnyaneng ba hae ha samuele a tsena a tlo hlononofatsa
ba mo fa dikganka
bana ba gage ba stromba elia
ya re ga samuele a tsena a re ga se ena ga se ena ga e seng ke nena
a ba feletse Maphele.
Ke a disang dinku. Wa tseba? Omelus.
Yazi.
Batho ba na le go go write off. Abantu ba ka lebaka la seemo kana tiro ya o e sebetsang. Sebenzo sebenzayo.
Ke a le o disang dinku kon. Omelusa la.
Samuel a re mmitse. Samuel o tsimbizeng.
ya re ga a tsena a ra dikgang ka tsena salutang fitlhile
mantswe a ka a badileng
ka bokhutshwane ke gore
hold on better days are coming
hold on

o re ga ntse o lebeletse mo motseng ga o feta ba tshega ka wena
hold on better days are coming
o re ya lebeletse morena
morena o tla mo fa maatla

so le wena
hold on tshwarelela matsatsi a monate a etle
ya re ge jobe ba mo arabella
a bina pina ya taboleng tabolo ntho tsae di a tabola gobane o ne a tshwareletse gore matsatsi a etla a monate
so le wena ba o sotla jwang kapa jwang
ba re o mohopa jwang kapa jwang ba re ha o sebetse o tukologa jarata ntate
ba o theile mabitso ba re o ne o tukologa le megodu jwang tshwarelela letsatsi la le monate le etla modimo o tlo garafelela ene ga pula bona modimo ka mokgwantseng ka teng

gobane modimo o re ga ke tlabe ke fitlha ga bana go kgaotsa go phuma gobane ditiro tsaka ke tse lokileng ene tse phagamile so when you pray tlogela o rapela dithapelo tse di nang fantse he modimo ke na le setlhabi he modimo se na le go tla ka fa he modimo mare modimo le tlhogo e na le gopa ga tsena ko garageng e ke batla foto he

botsa modimo ga le gore ke setlhabi modimo ya lokileng tlosa setlhabi sena ka maatla a gago ga ke tlo tlhola se nna teng modimo a letsetse ka mogago le kopeng ka nnete tsa gore modimo mpe tšhelete ya not specific ah. o nne o kry-a twenty rand ga modimo ga oa twenty rand o rile mpha tšhelete o batla bona go batlang milione jehova ke batlang milione a se dinomore tsa milione modimo modimo a letsetse ka mogao you'll overcome your challenges peino e utlwa ga e ne o tlholo ga teng ga o dutse mo ebile o rapela seemo se o leng ka gare go sone ke a itsa ke re december etlhe tlebe le re ao ngwago o sa nthateng ga baganya hold on better days are coming matsatsi a molemo a etla jo ba ba mo etsetsa ka mogago na a humitle na a na le tsotlhe ka morago ga go tseela tsotlhe a nna le tsotlhe ona mogao wa modimo jo be na a tsofetse mara a nna le bana botsofeng ba ga ke tse wa nkutlwa ene ga ya- ga ke re a nna le ngwana a nna le bana botsofeng ba gagwe tsona bjano ba tlo o fetile dingwaga tsa teng Shame.

Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o galalelang. Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o galalelang. Letsatsi la gompieno Ntate o maatla otlhe, re kene gare ga kobamelo morale Modimo wa ka, mo o kile morale Modimo ra utlwa lentswe la gago. Lentswe le kile la re ruta gore re mamelele mme e be re kgotlhelele.

Gore re tsaya re sale yona tsela ya gago morago, re tle re ikanye wena Morali Modimo, e be re itshepe wena Ntate o Matla otlhe, gobane wa tshepegala Morali Modimo wa ka. Ee, morwetsana wa gago o gana Morali Modimo wa ka, e kile a re ga a le ka mo gare ga tempele, a rapela a bebentsha melomo, ya ba Eli o nagana gore o tlhapetswe. Kgante go ne go sa nna jalo. O ne a rapela ka bopelo bo botelele a re, Eli, bona ke utlwile botlhoko, ka baka la gore ke ne ke ne sena ngwana. Mme a re mo thapelo ya gagwe go na le Modimo wa gagwe a mo utlwela botlhoko, a mo fa ena motlhankana go na le Modimo. Mme o ne a ira kgolagano le Morena Modimo wa gagwe. A re, Bone, tla re motlhankana yola ga sne ke, ke mo kgweisa, lona leseanyana le, ke tla le tsaya ke le tlisa ko gare ga tempele ya gago, mme le kgone gore le go direle ka nako tso tsotlhe. Le ona maseanyana a a kileng a kolobetswa fa go na le Modimo, re a kopa gore a batsadi ba bona ba ba godisetse ka mo tlase ga kereke. a ba ba godisetse ka mo tlase ga lentswe la gago gore ba tle ba kgone ba gole e le bana ba ba siameng ke a go kopa moradi modimo wa ka re direlo tsotlhe tseo re di kopang gobane go wena yo a di tsebang go wena yo a tsebang mathata a rona diboloki le le diphiri ga gore jalo moradi modimo wa ka re re na le rona ka nako tso tsotlhe o bo re fe botlhale o bo re o re natlafatse ka nako tso tsotlhe gore o kgone gore tsamaya ka tsela o ka o leboga moradi modimo lebitso ke le le maatla la morena wa rona jesu kreste la le o kileng a re gatela leso mme a re sele bophelo jo bo sa felego amen